नमस्कार मिथिला आइ अपने सबके लऽ चलै छी अपना ब्लॉग पर मौसमके लऽ कऽ तऽ मौसम जे छै आइ आइ नहि मतलब लगभग एखन सब दिन ततेक गर्मी पड़ल छै गर्मी सऽ लोक बहुत परेशान भेल छै इन्द्र भगवान अलगे खिसिया गेलखिन हँ जे पानि देबे नहि करै छथिन जे किछु हेतै कनी ठण्डापन होइतै दोसर तरफ बिजली विभाग वला सेहो खिसिया गेल छै लाइट सेहो काटि दै छै बीचेमे भरि भरि दिन भरि भरि राति लाइन काटि दै छै नहि पंखा ठाढ़ रहि जाइ छै पंखा केना चलत लोग एहिना परेशान पसीनासँ नहायल रहैए ओ जे छै से अहाँके गर्मीसँ सभ परेशान हँ पङ् पङ्खा चलिते नहि छै दोसर एमहर इन्द्र भगवान खिसिया लगै छथिन जे पानि नहि अबै दै छथिन इन्द्र भगवानके सोचलियै जे कनि फोन कऽ कऽ पुछियै जे की विचार छै एहि साल पानि तानि हेतै कि नहि हेतै कि हमसभ गर्मिएमे रहबै परेशान भेल तहन फेर हम छत पर आबि गेलहु हे कियकि भऽ सकैया कही इन्द्र भगवान के नीचा से टावर नहि पकड़ैत हेतै ताहि दुआरे कहलियै पहिले छते पर चलि जाइ छी डायरेक्टे टावर पकड़तै इन्द्र भगवान के तऽ तहन आब इन्द्र भगवान के फोन करै छियै ठीक छै

की विचार छै हमरा सबके गर्मीए मे जरेबै पानि तानि देबऽके विचार नहि छै एह हमरा सबके पूरा खेत पथार सब जरि गेलै पोखरि इनार सब सुखा गेलै कनि पानि तानि दैतियै लोकके कनि ठण्डापन होइतै तऽ की झूठोके गर्मी बहेने छियै आँय की करै छियै अब देखबै कथी लाइन क्लियर रहै छै अहाँ खाली वर्षा करियौ आ पूरा ठंडा भऽ जेतै अहाँ एखन ई दियौ एक अछाड़ पानि देखै छियै इनार पोखरि सब तऽ देखै छियै ई पोखरि पूरा सुखा गेल छै इन्द्र भगवान पानि देबे नहि केलखिन हँ ओना एखन बात केलहुँ हँ इन्द्र भगवानसँ अब देखियौ कहलकै हँ लाइन क्लियर हेतै तऽ वर्षा देबै हँ लगै छै पूरा पोखरि पूरा जमीनके छूने छै जे ई पोखरि पूरा भरल रहै छलै सोचै छलहुँ हँ जे नहि कनि बंशीसँ माछ मारब लेकिन बंशी कतऽ खेलायब जाइके रस्तो नहि देखै छियै से जङ्गल छै पोखरिमे छै हँ तऽ इन्द्र भगवानके अपन फोन आयल छलय कहला हे जे हम अपना मृत पुरुष सबसँ कनि बातचीत कऽ लै छी जे मिथिलासँ फोन आयल छलय जे ओतऽ पानिके बड्ड अकाली भऽ गेलइए पोखरि इनार सब सुखा गेलइए गरमीसँ सब परेशान भेल छै तऽ हम कनी अपना एक दूसरा सऽ बातचीत कऽ लै छी जे केना की कयल जाय मिथिलामे पानि देल जाय कि नहि देल जाय से अहाँ सबके हम रातिमे फैसला देब रातिमे अगर फैसला भऽ गेल तऽ ऑटोमेटिक रातिमे पानि होयत देखियौ मिथिलावासी अपने सबके की रिव्यू भेटैया रातिमे देख सकै छी गाछ सब देखै छियै कते शान्त पूर्वक ठाढ़ यऽ एखन आ जखने इन्द्र भगवान मेघ लगबै छथिन ई सब अपने मोने नाच करऽ लगैए नाच करऽ लगैए अपने मोने तऽ जखने नाच करै छथिन कि बस बस जे छै से अहाँके मेघ तेघ उधिया कऽ चलि जाइ छै तऽ कथी पानि हेतै किछु नहि होइ छै तैँ हम ई गाछ सबसँ अनुरोध करऽ चाहब जे जखन ई भगवान मेघ लगबथिन तऽ तऽ तू सब आरामसँ ठाड़ रहिहऽ आओर पानिके मजा लिहऽ